Mäin In-Game Sound ass e bëssen haart, mä et misst scho klappen. Häerzlech wëllkomm zu Animal Crossing. Loosst mech just kuerz no eppes schären an dann kann et lass goen. Ech brauch halt wéi gesot rëm de Link, deen mer Youtube vun alleng sech net Äh, jo, hie gëtt. Sou, dee kopéieren ech schnell an da kann et lass goen. Gitt mer nëmmen nach 5 Minutten an da sinn ech fir iech do. Jo, haut ass e klenge spontanen. Stream, ech hunn nämlech gëschter net gecheckt, dass mer tatsächlech nëmmen nach zwee Mieresdéiere brauchen an haut fänke mer eis dat lescht. Gëschter konnte mer et net fänken am Dag, mee lo an der Nuecht geet dat. An jo, dat wëlle mer natierlech haut maachen. Also wie gesot relativ spontan. Ist bis méi chillig. Mais bon, zur Vervollständigung muss man es halt mehr machen an da kann man das gut mat, mat den Mario Items an Dailies kombinieren. Ich gesinn do kee gréissere Problem. Ähm, ech hun just gëschter vergiss e Bild ze sharen op ähm, Discord Server, da manch dat awer haut. Es gëtt dat e bësse vir war. Voilà. Perfekt. An da manch dat nämlecht och nach op Facebook an dann geet lass. Ah, du hast schon den do. Ey, de Ben ass do. Salut an och d'Erdbeere ass rëm do. Moin, bin grad auf Bei enger Vogel spinnt een se, ma dann vill Gléck, da fänkt schéi vill Spannen an da verkisst se sech schéin. Jo, also wéi gesot, ech sharen nach op Facebook an dann kann et lass goen. Ausser du iwwerhëls dat Ben, den Text hunn ech an Orgachat gepost. Dat wär fein. Ähm, jo, a wéi gesot, ass e spontane Stream, well ech gëschter net bemierkt hunn, datt mer tatsächlech nëmmen nach ee Mieresdéier brauchen, an dat ass de Leuchtkalmar. An dee kréie mer zwëschent 21 Auer a 4 Auer moies ze fänken. Ech hu geduecht, dat lescht Déier kënnt nach méi spéit, also esou am Juni, mee tatsächlech ass dat net de Fall. Dat heescht, maan et direkt iess. Ok, villmools merci, Ben. Ähm, jo, tounméisseg hoffentlech ass alles ok. A wéi gesot, Ähm, ja, mir fänken eis dat Déier haut. Ass kee grousst Déier, kee Wëld, also dat dauert net laang. Mee wéi gesot, dann kombinéieren mer dat bësse mat den Bewunner. Ähm, mir hu souwisou elo nach 20 Minutten ze waarden, réischt um 9 Auer spawnt dat Déngens. Ah, mir hunn en neie Campingbesucher. Okay, da kucke mer deen och nach eis un. Äh, et huet och nach een am Discord-Chat geschriwwen, dass de, äh, dass de äh, Rainer bei em ass. Ech weess net, ob ech do nach hikommen. Ech skippen dee lo mol, do ass wahrscheinlech och scho laang ee laanscht. Mee bei de Mario-Items gëtt et wahrscheinlech interessant. Do hu mer dach bestëmmt allerlee rëm krut. Eng Mushroom-Plattform, ja. Kuck, do si Leit, déi schaffe richteg mat, dat gefält mer. Déi schécke mer schéin hei all Dag ähm, iergendeppes. An anscheinend och so vill eng Maremëtze. Di ass mir mat engem Pikuch, genau dee wollt ech och hunn. E Yoshi Ei Teppich, okay deen ass mega cool vum Ben. En Ziilpfahl, okay déi hunn ech selwer bestallt, déi Stengblock och, déi sinn och mega cool. An dann nach Millioune vu Röhren. Ob mer déi asetzen, weess ech net, mee mol kucken. Mir si jo ganz nach am Ufank. Mir musse souwisou elo kucken, wat mer hei alles hunn, dass mer do och erëm eppes Neies bestellen. De Yoshi-Eiteppech geet direkt a meng Wunneng. Merci do un dech, Ben, fir mer deen ze schécken. Falls du eppes brauchs, einfach an de Stream schreiwen. Ech schécken der direkt déi zwee Items, déi ech der pro Dag schécke kann. Also wann der eppes feelt, so Bescheed. dann kriss de dat direkt geschéckt. So, ähm, ja, also, Dir gesitt och, meng Wunneng ass mer relativ egal mëttlerweil. Also, et juckt mech net méi vill, wat hei am Haus steet. Wéi gesot, et ass keen Usporn do, well jo souwisou ech maximal Punkzuel hunn. Also, ech wëll elo léiwer Eng schéi gemittlech Wunneng hunn. Dat mam Yoshi, de Yoshi Teppech ass einfach sou cool. Ech mengen ech réckelen deen an Zentrum an maan do e bësse fräi dass grad fir Ouschteren gëtt dat elo witzeg. Muss de Weekend mol a Rou kucken, déi ganz Woch kucken. Ganz Woch wéineg Zäit, jo ok kee Stress. An den Loris ass och grad gejoint, salut, häerzlech wëllkomm am Stream. Jo wéi gesot och ech muss mat den Mario Items lo mol wann ech Zäit fannen alles checken wat ech hunn a wat ech zwee mol brauch an honnert mol brauch. Dat ass net ëmmer evident. Grousse Merci awer un alleguer déi déi lo matgehollef hunn mech alt nees e puer Items ze schécken. Grad d'Kleeder déi bestellen ech mer halt gefillt alleng. Ech mengen ech hun och zwou Mario Mütze lo krut, falls dat, nee Mario Schnauzer, ok. Ah dat ass och cool, do kënnt de klenge Mario Jingle. An hei hu mer de Pikuch, dee jo de 14 Mäerz interessant gëtt. Wéi gesot ass anscheinend internationalen Dag vum Pi, also de Wäert Pi, ne, net, net de Pai, ne, wéi, wéi ech dat am Ufank gemengt hunn. Jo. Wéi gesot, ass weird Item, ass einfach en Item, wou halt Pi drop ass. Klengt Wuertspill, klengen Dag, ween eng Bäckerei wëll man, deen huet domat sécher e puer kreativ Freed drun. An do ass de Mario-Kostüm och. Dinn mer deen einfach och un. Sou. Äh, d'Variumuts, déi packt mer elo fort. Den Taucherkostüm brauch mer haut nach, dat ass wichteg. An déi aner Plattformen, déi kucke mer eis dobaussen un. Wéi ëmmer krut ech keng Noriicht. Merci, YouTube. Jo ehm ech wees net obs de d'Lak aktivéiert hues, mee aktivéier déi einfach mol, vläicht kommen dann d'Noriichten méi schnell. Ehm bei Livestreams ass et ëmmer bëssen méi komesch, ech mengen wann een se net plangt da ginn se net onbedingt ugewisen, et ass wéi gesoot e bëssen komesch op Youtube. Ehm ech stelle mol einfach d'Plattformen heihinner, daat ass eng grouss do kann een mengen ech guer näischt drop stellen. An hei ass eng kleng, do kann een tatsächlech Saachen dropstellen an ech fannen déi mega cool. Mee meng Fro ass elo nach déi, mengen ech am Trailer war eng rosa, kann een déi dann ëmfierwen? An de Sam ass och do, euh. Dat ass net meng Vario-Mutz. Jo, deng Vario-Mutz hunn ech un, déi ass lo an der Wäsch. Déi hat ech gëschter un, mat där war ech gëschter schwammen. Haut hunn ech déi richteg Mutz un. Ähm, jo, Anka netzt meng Blumen, da kritt hatt direkt mol och e Geschenk. An dann hoffe mer, dass mer dat Bild do endlech kréien. Sou, sou lues fillen ech mech e bëssen... Oh. Na ja. Oh, also wirklich kein Glück. Ich weiß nicht, ich lese das, also bei der nächsten Kehr so nicht echt genau, was ich muss machen. Ich lese das nur, das im Stream nur, an darum weiß ich, oder schon halt wirklich noch nicht den ganzen Mond Team allerlei Geschenke gemäht. So, dann hu mer nach Röhren. Déi brauch mer lo net. Steinblock ass mega cool. Äh, Moment. Kurz dréinen. Kann ee leider net drënner lafen. Also, ja, e wäert iech net zerquetschen. Äh, looss mech just dréinen. So. A mécht och keng Geräischer. Äh, er geht einfach nimmer rup, wann den bereiert. Okay, wie cool das dat? Und dann haben wir nach den Zielpfahl, der könnt direkt bei den Jimmy dürfen. Da, wo wir also Mario-Level wollen machen. Och mega coolt Item, komplett Wahnsinn. Äh, nach e Steinblock. Okay, ich hab mal zwei Steinblocke bestellt, aber kein schwebende Block. Das ist ein bisschen schade. Dann bestelle ich mal den lo mal, weil ich wollte am Anfang du hatte die Black komplettieren. One-Up bestellen wir uns äh, den normalen Block um Boden. Brauche ich lo direkt nicht. Äh, do, de Schwebeblock, dee bestelle mir nach eng Kéier. Also, falls nach een iergendeppes brauch, Bescheed soen, ech kann iech et roueg schécken, ne? Dat ass kee Problem. An da bei de Kleeder, do gönnen ech mer dann och mol nach iergendeppes. Äh. D'Vario-Sti-, hei, kuck, d'Vario-Stiwwelen, déi bestelle mer eis hei einfach haut, Ed Sam. Da bass jo zefridden. Sou.

Nëmme seng Blütenlampe an den Paikuch, deen och 3,14 kascht. Okay, cool. äh. Boah, de Potto geet mol mat. Den Jimmy ass, säin Haus ass theoretesch d'Castle, wou mer hiwëllen. Mee ech menge spann dat éischter mat dem ähm, dass se uewen eng World entsteet an net e Level ass flläch fir mir einfach oder praktesch flläch och net mo kucken mo kucken kënne jo mar wie mer wëllen ähm, stellen eng Stadt zu Geheiner. Déi Plaza hu mech wahrscheinlech dann och

Dat ass mega cool. so, ähm, als nächst will ich nach gerne gucken, ob in die Shrooms do umcraften kann an ja, aner Farben. Da gif mich interessieren. Et war mir wie wann eng aner Farbe do war bei am Trailer Stone. Kann mich do aber auch irren, ne? Also, wie gesagt, Kann och sin dass ech mech ieren. Ah jo an dat wichtegst vum Dach, de Rainer ass net do, okay. Gi mer mol schnell kucken ähm, ob do sech eppes maache léisst. Ech denken net, well soss hätt een jo och wahrscheinlech d'Roueren ëmgestallten kéinten. Ah doch, guck mol. Ah, tatsächlich, doch, okay, ich hat du aber recht. Die kann ihn tatsächlich nach umfärben. Ja, genau, weil die rosa stungen am Trailer, du warst mir ziemlich sicher. Okay, mir die gelben, die rot sind lomo gut für oben du beim Jimmy an den Büsch. Das ist kein Problem. Mee ech bestell mer souvill vun den Mario. Ech mach meng ganz Insel wahrscheinlich geschwënn alt einfach nëmme Mario. ist einfach herrlech. Äh, dat ass en déier, dat hu meist schon gefaang. Ass awer wahrscheinlich och nei am März beikom. So, a wen hu mer hei um Campingplatz? Dee verschwënnt jo och dann irgendwann. Dee ma mer och irgendwo anescht hin. Wou, weess ech lo nach net. Ey, de Pinguin ass de cool, Mann. Das ist einfach den TL Pingu. Wie hieß du? Ah, de Max. Okay. Ja, also am Fong ass den ziemlich chill. Gif ich mal gönnen. Mei, dat gött lo ze lang, bis dass den akkordéiert. Sinn déi nei déi Mario Items? Ed Loris, Jo déi sinn nei, déi sinn nämlech elo am Mäerz bäikomm fir d'fënnefandrëfzegt Jubiläum vum Super Mario halt. A wéi gesot déi si mega cool, ech mengen d'ganz Animal Crossing Community ass komplett ausgerast wou déi Items bekannt gi sinn. Se sinn halt och wierklech wierklech gutt. Also ech hunn, ech hunn se op jewalls déck gär. Ech fannen se wierklech cool. Sou, ech huelen him hei mol seng doudeg Griewer hei fort. Maa mer dem Jimmy säin Paradies hei mol bësse méi lieweg. Ehm, des no vir, sou. An dee gréissere Pilz hei hannen. Oh, do ass net genuch Plaz, okay. Wéinst, wahrscheinlech wéinst dem Onkraut, ne? Ah ne, do geet et. Okay, kann ech den dann nach e bëssen... Kann ech lo net. Okay, da géif ech soen, de giele rutscht nach e Feld drop an e Feld op d'Säit. Wann den hallef Felder ka maachen. Dann grad wéi s drem no, dat ass kee Problem, dat ka mer roueg plécken. Ja, okay, et kann een net. Dann schieb dat nach eng Kéier no hannen. Jo, perfekt. Äh, de Bam, déi Beem hei, mengen ech, cutten ech fort. Ah, mal kucken. Mal kucken, wéi mer et man. Vläicht den do nach e Stéckchen no do. So. Ja, dach, so ass dat ganz okay. Do kënne mer dann nach eppes drop stellen. Ech weess net, mir hu lo näischt hei. Wat den eventuell dohinner stelle kéint. Ähm, da gebe ich eng Rouerhaifläch äh, verstoppen. Einfach do, wo die rote Pflanze... Ah nee, warte mal, op der Ebene ist schon eine Rouer, ne? Ey, die Rehe sind noch dick praktisch, weil wann ich weiß, dass du Rouer hast, bauen ich hier Rouer hin und dann gehe ich rum da rauf. ja, cool. Ja, ich, ich meine, ich bauen einfach hier Rouer hin. Kann den och so eng kleng Paper Mario Landschaft man ne? Ach, kann e so vill man, das genial. Loris falls nach am Stream bass, mir kënnen an de Roer klammen. An dann einfach random irgendwo anders an enger Roer rum rauskommen. Mega cool am Fong ne? So an mein Steinblock hei ass och ziemlich cool. Wo stehen he Platz der Wech zwar lo net kurz muten, ich muss kurz nätschen. Oh la la. Da ass anscheinend e bësse Peffer an d'Nues komm. Ähm, ech mengen Steinblöck, die passe ganz gut hei an der Entrée. Oder so. Gucken wir mal nach. Du spawns einfach op enger anerer Insel, jo. Also wéi gesot, Dir kënnt och eng Insellandschaft elo einfach maachen, ouni Brécken. Eng zimmlech cool Saach. Well wann der d'Brécken net wëllt, kënnt der d'Rouere jo hannert den Haiser verstoppen. Dat heescht, vun der Ästhetik hier stéieren d'Rouere keen. Na, also wann do iergend eng Idee ass, dass ee halt ouni Brécke wëll iergendwéi iwwert déi Insel, dass wat dann, wéi gesot, wann een all Insel wëll erreechen, sicht ee vläicht iergendwann eng Zäitche de richtege Rouer. Mee et ass machbar, ne? Sou, ech mengen den Womp, dee stelle mer mol einfach heihinner. Deen, wéi gesot, brauch ech elo direkt net. Ass awer ziemlech witzeg wann deen am Hannergrond sou einfach do sëtzt an du dech packe mer an. Ja an dat dun ass och mega cool einfach d'Bléck déi do ëwe playen. Ah das einfach ze krass. Deet mer leed dass ech dat andauernd widerhuele mee. Gehelos, ech hun mech sou lang, also säit et bekannt gin ass, hun ech mech mega op dat Update gefreet an ech si sou frou et endlech ze hun. Sou, äh, ass schon 9 Auer? Gläich ass 9 Auer, okay, da looss nach enker schnell bei den Tom Nook kucke goen, ob deen nach iergendeppes Besonnesches am Angebot huet. An da gi mer schwammen. Ja, Kichen an so. Ziemlich cool, mir de Moment hunn ech wirklich keen Interêt mein Haus irgendwie ze dekoréieren. Dat, ähm... Jo, ass halt och schon ofgeschloss souzesoen. Dat maan ech ganz zum Schluss wann d'Insel bis färdeg ass. Ehm wat gëtt dat réit wann mat dir wann Zelda Items a Splatoon Items kommen? Jo, dat wär ze krass. Also, okay. Wa Splatoon-Items nach an Animal Crossing rakommen, wat et och scho gouf, also a Form vu Bewunner, dann, ähm, eieieiei. Mir kréie jo deemnächst dann och d'Hello Kitty-Serie erëm, also alleguer déi Bewunner hu jo speziell Items. Ech hunn déi Kaarten all hei, dat heescht, soubal dat verfügbar ass, wat Iergwann Mëtt Mäerz ass, dann kucke mer is dat un. Sanrio nennen sech déi, kommen och nees an de Shop. Géif ech awer roden elo de Moment net kafen, well de Moment sinn d'Präisser extrem héich. Do muss Nintendo fir d'éischt mol rëm opfëllen. Mee dat gëtt och interessant. Ähm, wie gesot, ech sinn lo keen Hello Kitty Fan an kenne mech och guer net domat aus, also iwwerhaapt keng Ahnung do dranner. Mee jo, d'Items sinn awer ëmmer cool, ausserdem wëll ech halt all Item eemol hunn an Animal Crossing. Vun dohier, jo, déi sammele mer dann och regelméisseg. An jo, wann Zelda-Items kommen, wann bis wierklech Zelda-Items kommen, zum Beispill den Eponator fir iergendwou hinzestellen, ha, komplett, also dat wär insane. Dat wär komplett Mëll. D'Leit wëlle jo och déi Bewunner do, déi Amiibo-Bewunner erëm zréck hunn. Déi sinn nach net ugekënnegt, mee déi sinn och mega cool. Do kann een och de Ganon oder de Wolflink als Bewunner hunn. Och d'Squid Sisters. Also wierklech eng cool Saach. Animal Crossing huet an de, also an de leschte Jore mat Amiibo wierklech vill äh, gemeet. Also do war et wierklech derwäert, sech Amiiboen ze gënnen. Bei aner Spill ass dat jo ëmmer manner gewiescht. Mee Animal Crossing huet do wierklech eppes gemeet. Ech meng, dat jiddereen, deen Animal Crossing gär huet, dee freet sech och iwwer déi Gimmicks, déi déi Kaarten an alles rabruecht huet. Jo wat Joer mir elo de Leuchtkammel, deen ass net all ze grouss, also och net all ze schwéier ze fänken. Mir mussen halt just ee fannen. Dat ass d'Schwieregkeet bei der Saach, mee ab 21 Auer spawnen déi. Dat heescht ech gesinn do kee Problem. Stream ass och geplangt bis, also maximal 10 Auer, mee ech gleewe kaum, dass mer esou laang hei sëtzen. So, do man nach puer Blosen. Guck mal mal, wat do ass. Ah, dat gesäit gut aus.

Ech hun elo och net méi vill ze zielen, also wéi gesot ass bësse méi spontane Stream gewiescht, hu lo näischt virbereet fir driwwer ze diskutéieren etc. Ne, gëschter war méi d'Diskussiounsronn, do hat mer jo och puer Themen, dat heescht wann haut iergendeen eppes chilleges huet fir unzeschwätzen oder eng Fro huet, kann dat gär an den Chat schreiwen, da schwätze mer e bëssen doriwwer. Ah, dat ass en. Oh, de gesäit souguer déck schéin aus. Also op dem Bild, wat ech gesinn hunn, huet huet deen net esou geliicht. Ah jo, an iwwerens, jo, dat ass vläicht nach kengem opgefall, mee mir streame mol eng Kéier erëm an der Nuecht. Ech mengen, déi lescht gutt 20 Streams woren all am Dag. Obwuel, Chrëschtdag war enker an der Nuecht. Mee esou ganz spontane Stream hate mer scho laang net méi an der Nuecht. gesäit een eis Stadt och schon am Donklen, och wann déi lo net vill ehm ja anescht ausgesäit, mee trotzdem. Ginn natierlech jo och verschidden Auerzäiten, kann natierlech nach méi donkel ginn. Ähm, ech iwwerleen och de ganz Zäit, ob ech fir Pi Day soll e Stream maan oder net, well et geschitt halt net vill an Animal Crossing. Mee keng Ahnung, vläicht kann ee jo awer trotzdem enker streamen, eng kleng Pi Day Kuchfeier maan oder sou, wou d'Leit da laanscht kommen, an da kann een halt e bësse quatschen am Discord Channel. Da muss ee sech alles iwwerleeën. Ass e Sonndeg, hat ech nach mëtten um Kalenner gekuckt, dat ass e Sonndes, also do huet Der warscheinlech och d'Majoritéit Zäit fir e bëssen chillech, kéint Der mëttes einfach, jo, op meng Insel ze kommen oder ech gi bei iergendeen a quatsche bëssen. Ah, de Mike ass do! It's a me, Mario! Jo, du krus et och scho mat, ne? D'Mario-Items si bombastesch! Jaa Payday Stream a jidderee muss d'Rezept vun sengem Lieblingskuch weiterginn. Jo ass zum Beispill eng Idee. Du hues haut och leider keen Thema. Jo wéi gesot ass net sou schlëmm. Mir hunn dat wourëms et gaang ass an dësem Stream hu mer jo elo hannert eis bruecht. Ähm, fir de Rescht, jo, do hu mer nach eise Bam. Ah jo, an mir kucken eis och nach alleguer d'Meerestiere elo un. Also bleift elo nach drun. Mir sinn dann ganz zum Schluss. Ech maan zwar och net méi elo laang, mee mir kucken elo nach eng Kéier eis alleguer, äh, véiert Meerestiere an, déi et gouf. A muer kucken, wat eis den Eugen och zielt. Also et gëtt keen Präis. Et ass net wéi bei de Fësch oder bei den Insekte wou mer dann nach eng gëllen Ischteppes kréien. Et gëtt kee gëllene Maillot de Bain. Dat kann ech Iech scho mol soen. An ähm, jo. Dat kuckt mer eis dann un. Äh, mir hunn wahrscheinlech lo alles vollstänneg. Ja, hei gesitt der, se sinn alle gut do. Dofir ginn natürlich och Meilen. Do hu mer wahrscheinlech dann mol déi allgemeng. Ganz fertig mat den Tiefseekreaturen si mer anscheinend awer nach net. Da muss man nach pummel fësche gun, dat awer kee Problem, well de Johannes dee muss jo ëmmer nach optauchen. Jo do muss en nach eng Rëtsch fësche gun, mä bon dat kënnt lo iwwer d'Joren. Do ass nach eng Funsache. Do hunn ech och bemierkt, d'Bewunner komme mëttlerweil bei een op een zougelaf a froen een, ob een net zoufällegweis déi Funsache fonnt huet. Dat ass iergendwéi déck weird. Alina, gudden Owend! Wéi geet et der? Häerzlech wëllkomm am Stream. Sou Eugen, wéi gesäit et aus? Ech hunn der eppes Schéines matbruecht. Den Leuchtkalmar. So, mol kucken op den elo iech eppes besonnesches seet. Also d'Erklärung skippen ech einfach mol, ne? I guess.

Da bleibt mir nur eines zu sagen, haben Sie vielen, vielen Dank! Welch Wonne, all die Geschöpfe der weiten See in unserem Hause versammelt zu sehen! Glauben Sie mir, niemand, niemand dankt Ihnen mehr! Hahahaha! Ass dat de Steve oder wat? Niemand dankt Ihnen mehr, äh, mehr als ich! Sie sind ein Segen! Ja merci, mir geet et gutt a selwer? Jo, mir geet et och tiptop, ech si lo zefridden, ech hunn all meng Meerestieren. Jo wéi gesot, de Fëschpart hat jo d'Benny iwwerholl ne, wann der alleguer d'Fëschschenker wëllt gesinn, do muss ech leider nach bësse fësche goen, do feelt mer nach 4 Stéck, jo 4 Stéck feelen, déi kréien ech och lo Virum Summer net méi, déi kréien ech am Summer, also Enn Summer a Hierscht. Äh, wéi gesot, mir hunn awer e Video, wou alleguer Fësch gefaang ginn a se enker all gewise ginn. Sou, elo kucke mer eis dat heiten un. Ähm, ech kucke lo, wéi man ech dat am beschten. Ech mengen, déi dote Reiefolg ass am beschten, well do ka mer se schéin der Rei no eis ukucken. Du hëls dat als Kompliment? Jo, bah, bah, jo, bah, den Eugen ass jo e sympathesche Kärel, also Fir dee kann een näischt hunn, deen ass ëmmer fein. Sou, jo dann hu mer d'Wakame-Alge, déi kritt een gefillt d'ganz Joer an och de ganzen Dag. Dann hu mer déi Drauwen do, déi een am Summer kritt, ok. Dann d'Seegurke, d'Kevin-Di-Seegurke kréie mer nach bis Abrëll, dann awer am November erëm. Dann hu mer den Skottoplanes. Ah jo, an ween iergendeen vun den Déierecher lo vermësst a senger Lëscht, dee kann lo gären hei kucken wien een se genau kritt. Ja, wéi gesot, entweder dir waart oder ja déi eng oder aner Time Travelen halt, ne? Mee wéi gesot,

An och d'Pellmuschel kritt een ëmmer, d'Miesmuschel allerdéngs net. Dann hu mer hei d'Auster, déi ass elo an der Paus, déi kënnt da réischt am September zréck. Also ween déi verpasst huet, jo, dee muss sech elo e bësse gedëllegen. D'Kamuschel jo ass logescherweis d'ganz Säit available, déi ass jo méi speziell ne, déi ass jo och fir de Johannes geduecht, fir déi déi op englesch spillen, de Pascal. Sou dann hu mer hei den Turbanschnecke, déi och 3 Méint lo verfügbar ass, d'Seeohr déi huet hir Paus. Relativ vill vun deene Kreaturen kritt een awer an engem relativ groussen Zäitraum, vun dohier ginn ech dovun aus, dass jiddereen deen aktiv tauche war alles misst hunn. Et ass dat eent oder anert Déier wat zimmlech komplizéiert ass ze fänken, well et, ech géing eng Miesmuschel an hunn Loscht op Mullen, ah jo ok, ma dann bestell der e bëssen. Puer Mullen, ech wees net op een déi an dësem Mount kritt, mee jo dann gënn der déi. Jo dat dunn ass e bësse méi eppes schwéieres ze fänken, déi si relativ schnell gewiescht. Hei si se Leuchtkalmar, huet an enker Zäit Bestätegung vun 21 Auer bis 4 Auer moies kënnt der déi fänken elo. Ah Moment, hä?

Dann d'Königskrabbe, déi hu mer och elo gefaang. Ah, déi konnt een anscheinend awer och schonn am Januar, November, Dezember, nee, Moment, ass dat déi? Nee, nee, nee, ok, déi hu mer scho gefaang. Hei hu mer d'Seepocken, déi kritt een net ganz Zäit. Hei ass déi Risendéngens, kritt een am Mäerz an Abrëll. Relativ schwéier ze fänken. Wat mengs de sou na am Spill lo eh? Ah wat mëss de sou nach am Spill? Bah diverse Stuff, also ech wärt definitiv meng Insel komplett ëmbauen, déi bësse wahrscheinlech op 5 Inseln opdeelen. An da mol kucken. Also Animal Crossing ass ëmmer eppes ze dinn, ne? Animal Crossing huet jo keen Enn, sou ze soen. Natierlech, et fëscht ee lo manner, et fänkt ee manner Keeferen, et geet ee manner schwammen, mee trotzdeem, elo huet een nach ganz aner Errungenschaften ze man. Ech mengen, mir musse jo och nach dausend där Items craften an all Rezept craften an. Wie weess ob nach nei Feierdeeg kommen, ne dat steet jo alles an de Stären. Also ech hunn nach Pläng, och wann d'Spill mer elo keng nei Aufgabe gëtt, ech setze mir nach Aufgaben. Wéi gesot, well meng Insel, ech sinn zwar zefridde esou wéi se ausgesäit, mee ech wëll och mol eppes Neies probéieren, wann een esou dobausse kuckt. wat d'Leit zu bastelen, dann ass dat schon relativ nice wat een do kann bauen, besonnesch déi déi eng japanesch Stad wou mat deem klengen Diorama sou d'Halschent vun der Insel ass einfach gecut an dann stellt ee ganz kleng Haiser sou op déi aner Halschent vun der Insel wou een net hi kann, mee dat gesäit da super aus well dat gesäit dann sou aus als géif en Wäit, wäit fort nach e Riseséi an op deem aneren Ufer vum Séi wier einfach eng aner, nach kleng Siidlung. Gesäit genial aus, also wien dat nach net gesinn huet, deen roden ech dee Video un. Ja, an hei ass och eppes relativ Schéines, och relativ schwéier ze fänken. Äh, krut ee lo bis Februar nach, also wann der dee verpasst hutt, dann jo. Da musst der e bësse waarde bis den Wanter erëm kënnt. Sou, ähm. Ech mengen domat si mer scho bal duerch. Hm. Ja wéi gesot hei war mol e Kaff. Ah kuck mol ween hei ass. Ok Moment. Da ginn ech mer ganz schnell nach e puer Meerestiere sichen, also Fësch. An da kritt eise Juck Juck do nach schnell eppes ze maachen. Dann hu mer och eng nei Figur muer an der Bréifkëscht. Äh, ich mein schon alles an de Schaff gepackt, was Fisch geht. Gucken wir mal, was wir da so fannen. Kriegen wir da auch morgen Platz, weil wir haben halt leider auch gut kein Platz auf der Insel. Äh, oder am Schaf. Net op der Insel, mee am Schaf. Pardon. So, d'Fossiler klatschen wir mal ran. Also, das sind gut Spots. Also, die füllen relativ viel. Ich meine, wenn ich die Geidel machen, habe ich bestimmt so 100 Fossilien. Also, wenn wir eigentlich kein, kein Sue mehr haben, dann greifen wir einfach auf die zurück.

Ja, dat si Meerestiere, déi kënne mer all verkafen. Déi gi keng Statuen. Hei, d'Kliische. Solle mer déi huelen? Ech sinn zwar der Meenung, dass ech déi schonn hunn, mä sinn mer och net méi ganz sécher. Ech huele mol d'Kliische, soss wär se warscheinlech och net dräimol hei am Schaf. Well esou vill fësche war ech net méi, säit, jo, d'Fësch completéiert sinn. Einfach Osaka, Osaka nobauen, easy. Ja. Gären. da lauf mal lo mal enke bis du hin. Ich hoffe, das nach do.

Perfekt. So. Ich denke, damit sind wir auch fertig für heute. Wie gesagt, heute ist mir spontane, kurze Stream. Nicht äh, großartig ist das geschieht. Wir haben halt süß Eis. Kleng Sammlung vervollstännegt. Sinn och net souvill Meerestiere wéi Fësch an Keeferen na. Bësse schued, mee ok. Trotzdem, 't huet awer ëmmer vill Spaass gemat schwammen ze goen. Schwammen huet ëmmer déck motivéiert, grad wéll de Pascal alt och all Dag ze fanne war. Vun dohier an och déi Nixon Serie halt mega cool ass. D'Schwammfeature hätten natierlech kéinten roueg vun Ufank un verfügbar sinn, mee wéi gesot, New Horizons ass och e bësse méi speziell, do gëtt een de Leit gären e bëssen Ofstand an bombardéiert een se net mat all de Features. Also jo, ech weess, ech verstinn déi Leit, déi dann kritiséieren, dass ee fir 60 Euro direkt eng absolut net fäerdeg Versioun keeft, mee et gëtt jo alles gratis ragepatcht vun dohier. An wéi gesot, grad wa Leit nei an d'Serie rakommen, ass et net schlecht, wann een net direkt mat allem bombardéiert gëtt, well jo wär alles vun Ufank u verfügbar gewiescht. Hätt ee wierklech vill ze man an Ufänger wär et warscheinlech e bëssen. Jo. Ehm. Bessen verwirrt oder durchernee komm wat en alles maachen kann. Vun dohier fannen ech Fong lo net sou schlëmm. Wéi gesot vue que dass d'Updates jo souwisou gratis sinn, an mer wahrscheinlech och zum Schluss alles hunn, gesinn ech do kee Problem. Dat eenzegt wat mir nach feelt ass halt de Café, mee dee feelt villen. Äh, wann en och schlussendlech net kënnt, fannen ech dat awer och net sou schlëmm. Ech fannen trotzdem, dass Animal Crossing op der Switch absolut kee schlecht Spill ass. Also, dass definitiv eent vun de beschten. An déi ganz laang Entwécklerzäit huet sech wierklech gelount an dem Spill. Ah, benotzt dach keen ass. Ass ass zenséiert op Youtube. Dat ass e béist Wuert op Englesch. Soulaang alles gratis bleift ass et schéin. Jo jo dat eenzegt wat halt kascht sinn halt d'Amiibo Kaarten, mee dat ass jo och nëmmen optional. Also den eenzegen DLC dee mer elo hunn deen eescht 10 Euro kascht maximal, also wann der e fir fair Preis fannt, sinn halt déi Sanrio Kaarten. Mee mäi Gott, also déi kann een och einfach bei e Kolleeg siche goen an dann se do scannen, dat ass jo absolut kee Problem. Vun dohier. Gëtt Schlëmmeres, et gëtt vill Schlëmmeres an där Branche. Mee bon, eso merci fir d'Nokucken. Mir haten haut relativ vill Zuschauer, dat war zimmlech cool. Zu engem gewësse Punkt hat mer maximal, jo, zu 9 Zuschauer. Si lo bei 7. Also villmools merci fir d'Nokucken, villmools merci fir e bësse matschreiwen. Mir haten och e puer Neier derbäi, wéi den TL Mike, deen ass zwar net ganz nei, mee deen ass eng laang Zäit net méi opgetaucht. Dann d'Aliena war do. Jo, wie sot, grosse Merci fir den Nokucken. An da gesi mer eis halt bei irgendengem neie Stream rëm. Spéitstens op de Gebuertsdag, also den 20. März. Jo, a wann Pi Day iergendwéi interessant ass oder Saint Patrick's Day, kënnt jo och nach, stëmmt, dat hu mer de 16. März, respektiv de 17. Do kënnt nach e Stream. Jo an da kucke mer wéi et weider geet, ob Nintendo dann nei Eventer released, ob d'Ouschterevent zréck kënnt etc. Wéi dat weider geet ne, dat hänkt dann halt vun Nintendo of, ob ech dann mat der Serie fäerdeg sinn oder ob do nach eppes kënnt. Gutt, da wënschen ech iech eng schéin Nuecht a bis deemnächst bei Animal Crossing New Horizons oder iergenden anere Projet hei op Team Lëtzebuerg. Gutt Nuecht!